Kia ora, ko Ram Katua ko taku ingoa, he uri au nō Tūhoe, nō Waikirikiri marae, Te Pūtere marae, anō rā hoki ki Ōhotu. Ko taku tūranga i te karapu, he mema tonu o te karapu. I tēnei wā, e kīia nei, wahau te kaikōrero o te karapu, ka haramai ana ngā manuhiri ki roto i te karapu. I tēnei tau, Ki te taha o te hākinakina ko te tīma o Te Pōro kai roto i te tūrana o te te tūrana o raro ake o nā he āke nei. Inā tū nā o nā taha o te Hutu Pōro ki Te Waiariki, ko tā rātau nei he he tae kia uru atu ki roto i te tūna tuatahi i heke mai i mai reira i tērā taha. Um I tēnei wā, kei te pai te haere o te tīma e iwa a rātou tākaro kua tākarohia e rātou, ā, e iwa hoki nā Wini ki a rātou, ā, kei te pai te haere. Ā, i tērā tau, ā, i te tau o Timu Arts, kāre i Wini he kēmu mā rātou, nō reira kei te pai te haere i tēnei tau. Ko nā mea matu nō te karapu o nō te wā kāinga tunu, ko nā hononga tunu o nā marae, o nā hapū o te kāinga, ā, nō reira tunu ki te taha hoki ki te tākaro netipōro, ā, he rite anō, ā, nō roto o Tāwhaki, ā, nō roto o Te Māhurihure, nō nā marae katoa, ā, nā Tīrono, Te Tōtara, Te Urewera, ā, nō rā hoki ki uta ki Waikirikiri, ā. Tino ingoa rātou nō te wā kāinapin. Ā, ko Tahine tā mātou Pākehā, ā, e te Perei mā mātou, ā, ko tāna mahi he kāmura, ā, ko tā mātou nā, he tarai ki te tiki moni mai i a ia hei āwhina i ō mātou tīma, nō reira, he pai te haere. Ko te komiti whakahaere o te karapu, ko te tiamana ko tēnei wā, ā, i mua rā ko Tāmihana Berrell, Engari kua mutu mai i nei wana mahi, i tēnei wā, ko Hiamoe Waaka kei te whakahaere, ko te tangata pupuri moni, ko Paea Smith nō roto o Te Māhurehure Ngāti Tāwhaki, ko te Hekeretari, ko Hīria te moana nō Ngāti Tāwhaki. Ko konā kaiwhakahaere mō te hutupōro, ko Mākī Pauwhare nō Ōhotu, ko rāua John Mika nō Te Hanoahanoa hoki, tā rāua mēnitia ko Rākai Hoea Tūhaka nō Hāmu anō hoki. I te taha o ngā netipōro, Ko, ko Haromi, ko Haromi Williams, nō roto o Te Māhurehure, ko rāo ko, um, taku mōhio nei, ā, he, he wahine nō, nō roto o Ōti, ā, wareware ai tana ingoa. Ā, ko rāo nā kaiwhakahaere o te taha o Te Nitipō. Ā, i tēnei wā, um, kai te whakaaro tonu mātou, ā, Ka tōna wā pea kia puta mai te A-Team a te karapu, ko tirotirohia i reira, ā, kei te ana pēhea te karapu, ā, pēnā me haramai ki te mahi tahi i a Te Uri Taumatua hei āwhina i a rātou, ā, anō rā hoki ia ka ai kōrerohia ake nei, ā, ko tā rātou mahi nā, he haere ki roto i a Mauri Taurua i te wharekura Nā Tāma Maranai, ko haere ki reira hiki ki Maitai ai, ā, i tōna wā pea, he kenepea kei, kei te kōkiri noho pea tēnā, tēnā wāhi hei haere mō rātou kei tērā taha o te rori. Ā tōna wā, kuina te wawata, ā, kia mahi taha i a Tūri Taumatua, he whakamāmā ki nā mahi i roto i te karapu. Ā, nā te mea, kei te haere tonu te karapu, ā, kei te kaha rātou, Ā mātau rā ki te whakahaere i te karapu i tēnei wā, anō hoki ahau te tirohia ko nā, ko ā tātau tamariki kia harama i raro anō te karapu, ā, ngā tamariki o te kura. Ahakoa he aha te hākinakina, ā, i te kaha mātau ki te tiro atu ki nā tamariki kia harama i raro o te karapu.